Бисмиллаһи рахмани рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, Әссәләмү алейкум вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Аллаһ Тәгалә һәркайсыбызга да үзенең чиксез сәламен, рәхмәтен һәм бәрәкәтен ирештерсә иде. Мин үз чыгышымда Иман нәшриятының татар рухи мирасын торгызудагы роле турында сөйләп үтәсем килә. Татар халкы элек-электән динле, язмалы, мәдәниятле халык булып тора, халкыбызның мең ярымьеллык язма әдәбияты бар. Менә шундый байлыкка ия булган халыклар дөньяда бик сирәк. Унтугызынчы гасырда гасырга кадәр китаплар кулъязма рәвешендә таралды. Билгеле булганча, 1800 елда Казанда типография ачыла. Соңрак шәхси басмаханәләр барлыкка килә һәм китаплар меңләгән тиражлар белән тарала башлый. Сезгә Карл Фуксның сүзләрен китерәсем килә, ул унтугызынчы гасырда Казанда хезмәт итә һәм халкыбыз турында шундый сүзләр әйтте, Татар халкының укый белүе Европа халыклары арасында югары дәрәҗәдә тора. Татар халкы унтугызынчы гасырда бик белемле, бик мәгърифәтле халык булган. Татарның һәр йортында иң кимендә Коръән һәм Әлифба китабы булган. 1917 нче елгы инкыйлабтан соң мәчетләр, мәдрәсәләр ябыла, китапларны бастыру эше туктатыла. 1929 нчы елда гарәп графикасы алышына. Татар халкы мең ярым Мең ел дәвамында кулланылган язудан мәхрүм кала. Шулай итеп, ул үзенең дини-рухи мирастан да ерагая, гарәп язуы белән язылган мирастан да аерыла. Сиксәненче елларда хөррият җилләре исә башлый. Мәчетләр тезелә башлый, искеләре торгызыла, мәдрәсәләр ачыла. Әмма дини әдәбият юк дәрәҗәдә була. Чөнки совет чорында күп кенә китаплар юкка юкка чыга, аларны бетергә тырышалар. Шуңа күрә мәчетләр, мәдрәсәләр төзелсә дә, дини әдәбиятка бик зур ихтыяҗ була. Менә бу проблеманы хәл итәр өчен Вәлиулла хәзрәт Якупов Иман нәшриятын оештыра. Бу нәшрият 1990 нчы елда эшли башлый. Дини матбугат, газеталар, журналлар басыла, терли, төрле дини әдәбият бастырыла. Иман нәшрияты татар рухи мирасын торгызуга зур өлеш кертә. 1990 нчы еллар башында күп кенә дәреслекләр бар, бастырыла. Мәсәлән, Әхмәт хади Максудиның Шифахия китабы, Мугаллим әүвәл, Мугаллим сәни китаплары, Сингатулла Бикбулатның дин дәресләре китаплары һәм башка гына күп күп кенә дәреслекләр, төрле догалар, гыйбадәт мәсьәләләрен аңлатучы китаплар басыла. Шулай итеп, көндәлек тормышта һәр мөселманга кирәк булган китаплар басыла. Вәлиулла хәзрәт татар дин галимнәренең күп кенә хезмәтләрен бастырырга тырыша. Алар арасында Шаһаббадин Марҗани, Муса Бигиев, Габдерахим Мутазимани, Галимҗан Баруди, Разетдин Фәхретдинов һәм башкалар. Хәзерге вакытта Иман нәшрияты үз эшен дәвам итә, татар дин галимнәренең китапларын бастыра һәм мин үз чыгышымда соңгы ике елда чыккан китаплар турында бераз сөйләп китәсем килә. Шундый китапларның берсе Әхмәд Вәли Рахиминең Пиямбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең сайланган 100 хәдис шәрифе. Әхмәд Вәли Рахими Мишкатул Масаби дигән китапны яхшы белгән һәм шушы китаптан 300 хәдисне сайлаган. Һәм шушы хәдисләр өч китап итеп чыкты. Без, Аллаһның рәхмәте белән, ике китапны бастырдык. Беренче һәм икенче китапны. Өченче китап инде басмага әзерләнә. Һәм менә шунысы кызык,

Ул театр белән бәйле, ләкин, шуңа карамастан, гарәп телен дә яхшы белгән, чөнки ул мәдрәсәдә укыган һәм менә гарәп теленнән Дакаикуль-Әхбар дигән китапны тәрҗемә иткән. Бу китапта кыямәт көне билгеләре, кыямәт көнендә булган хәлләр турында сөйли. Шулай ук без бастырдык Шәйхул-Ислам әл-Хәмидинең тәрҗемәсен.

Шуңа күрә без инде шул ел кысаларында рус телендә дә бер китапны бастырдык, Абу Ханифа и его мазхаб дип атала. Бу китап өч өлештән тора. Беренче өлештә Абу Ханифәнең тормыш юлы, аның хезмәтләре турында. Икенче өлеш без Аль-Фикһ аль-Акбар китабын алдык һәм аны, аның тәрҗемәсен куйдык. Шулай ук өченче өлештә дин, актуаль дини Сорауларга җаваплар тупланды. Күптән түгел менә без Әмәли китабын бастырдык. Бу китап гарәп телендә язылган, аны Шәйхул Ислам Әл-Хамиди татар теленә тәрҗемә иткән. Ул шигъри әсәр, акыйдәнең мөһим мәсьәләләрен аңлата. Менә безнең Революциягә кадәр булган мәдрәсәләрдә бу китапны яттан өйрәнгәннәр. Сез дә шушы китап белән таныша аласыз. Ул инде сатуда бар. Әйтергә кирәк, менә унтугызынчы июль көнне, ул көнне Вәлиулла хәзрәт фаҗигале төстә вафат була. Иман нәшрияты Апанай мәчете белән бергәлектә шушы көнне Вәлиулла хәзрәтне искә алу чарасын уздыра.

Унтугызынчы гасырда һәм совет чорында халкыбызга хезмәт иткән рухи-әхлакый тәрбия биргән татар ишаннары турында сөйләнә. Менә бүгенге көндә күп кенә дин кардәшләребез, бигрәк тә яшьләр арасында шундыйлар бар. Тасауф нәрсә ул? Ишаннар кемнәр ул? Менә шушы сорауларга җавап бирә алмыйлар, тасавуфны дөрес аңламыйлар. Менә без шушы фильмда аңлатабыз, нәрсә ул тарикат, тарикат остазлары кемнәр алар. Чөнки безнең тарихыбыз, ислам тарихы, татарларда ислам дине шушы остазлар белән нык бәйле. Безгә яхшы белергә кирәк, традицион ислам нәрсә ул? Менә тасаввуф ул традицион исламның бер өлеше, аерылгысыз бер өлеше. Тасаввуф ул ислам диненең рухи әхлакый ягы. Менә монда Рафик Мухаммедшевич та искә алды Чечняда узган конференция, конференцияне Менә анда Әхлесөннәт вәл җәмәгать турында сөйләштеләр. Нәрсә ул Әхлесөннәт вәл җәмәгать? Әхлесөннәт вәл җәмәгать ул динебезнең өч өлеше. Беренчесе, иман, икенчесе, ислам һәм өченчесе, ихсан. Иман мәсьәләләрен акыйдә өйрәнә, ислам, ягъни фикъ мәсьәләләрен фикъ фәне өйрәнә. Ә инде. әхлак мәсьәләләрен, күңелләребезне пакълау, нәфесләребезне тәрбияләү ысулларын, эстәмә ысулларын тасавуф юлы өйрәнә дип әйтергә кирәк. Менә бу фильмда без таныштырабыз шундый олуг шәхесләр белән Мухаммад, Мухаммад Закир Ишан Чистави, аннары Зайнулла Ишан Расули, Баязид хәзрәт Хайруллин, Сираҗетдин улы Гали Ишан, Гарифулла хәзрәт Гайнуллин һәм башка шундый олуг шәхесләр турында сөйлибез. Бу шәхесләрне без белергә тиеш, алар безнең өчен зур үрнәк булып торалар һәм менә шушы фильм аша без күпмедер дәрәҗәдә белә алабыз, ишаннар кемнәр булган, алар нинди юлда булган һәм тасаввуф нәрсә ул. Менә бүгенге э, чарада мин шушы фильмдан сезгә эзек күрсәтәсем килә. Бу фильмда без ишан артуында гына түгел, ә совет чорында халыкка хезмәт иткән дин әһелләре турында да сөйлибез. Менә фильмның ахыргы өлешендә без күрсәтәбез Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин һәм Габдулхак хәзрәт Саматов турында. Шушы фильм ул рус телендә әзерләнде. Аны ютубта карарга була, шулай ук муфтият сайтында, Ислам Today сайтында шушы фильмны карарга була. Тулы вариантны шушы сайтларда карарсыз. Инде Аллаһ Тәгалә шушы җыелышны кабулардан кылсын, киләчәктә дә изге хезмәтләребезне дәвам итәргә насыйп булсын барчабызга да.